englo leh khu a lem a lang dan chiah kha chu khuti phawtin amah hian ding chunga hetia a englo hian a tih a te khu a tuai vir pah thei bawk a nih hmel pathuma nei vangin pakhata chhungah a dah a amah hian a ti vir thei bawk ta kha chuvang chuan hmeichhia hian ngai em em a hei hmeichhe tam tak a ngai a ni maw thlah tam tak te a nei bawk a hepa hi.

Kristian tlema zawng an awm a, zawna chanchinte pawh kha an hre ve a ni tih a lanna tur khan he sangha hi tih lan ve kha a ni tlat mai a. Ih sangha sangha mai mai ni lo hei hi. Ih heng lai a nih ka Aw ka thu a ni inah. Hei hi Nebuchadnezzara kha a nia, Nebuchadnezzara mumang, Nebuchadnezzara mumanga. Milim lianpui kha ni ta ni hei hi. He milim taka hi chu. Hei hi i kan thla tu te pawh khan ngai pawimawh kan sawi ang khan hei helai zawnah ang khan Kristianna kha an lak chho chuan ah khan e i kan khuaah hian Kristian an awm ve a, Nebukahnezara mumang te pawh hria an awm.

Heng te hei hi chu an rubber khan ti chat palh hlo a chu chu a awm zia kual kim ta lo a hetiang lai inrin lungkhi hi chu a chan ni thei awm a lang chu lirhing vel lo vang te khati hun lai khan lirhing awm lo lirhing khan lo ngai tu lawk vek tu a den lutuk feia kenna chan tak hi

Chu ran tunin na lo vit hlum a nih chu. Khawm thin zeuh hi enge maw atna ti khat deuh ah chuan a ngaihtuah thin lai a in danah chuan tih ang lunglei zat han pu khawm peih hrim hrim kha chu eng rau emaw niin chang a ni. Ruai hi vawi tak tak chu an lo chheh ve tawh thin ni awm a nia a lan dan hian maw? An ruai chhehna hmunah hian. A lan danah zawk hi chuan an ruai chhe piang hian lung an phun ni awm tak a ni. Aw chu chu thil a awm phei a ni. Chu mai pawn loin sava pakhat an hmu piangin lung hei zat hi a awm a. Sava pakhat an hmu piangin lung pakhat an dah thin he hmunah hian. Hnu hnuaiin hei sava an hmu luai thin a. Heng ho hi va lian deuh tihna a ni a. Awm ziat chu tih hmani tawh chuan hei sava lianpui tihna van tawng atanga rawn kal khawp mai a. Hetiang naupang te an awm teuh ruai an chheh hian naupang tam tak te an awm a tin khanglai ruai chhe ka chu hei hmanlai lal ang te khan nula te pawh khan awm thin ta a ni chuvang chuan nula sihnihmit tam tak kan khawi e maw intih ropui nan. an ti a, khât lai nula te pawh kha an lo net a, hei thla tu liana hi bang hrang hrang maiah hian a awm a, he pa hi a pui ve reng reng a nih hi he thla tu liana hi, a awm deuh vak mai maw he hang ho, he thla tu liana hi a hran pa ngata chhui ngai a ni, tin a. Hei thing zung hnuaiah kher kher lung an han zep tlat mai te hi an awm a, khât leh chhum te nen te hi. He pa hi maw? Aw thla tu liana hi tam tak. Thla tu lian hi ngawi rawh. Chhiar mang u aw. Aw. A hnuai mi hi maw? Umm, han chhiar teh le. Pakua. Hei hei, bang hrang hrang an thlah tuli hi a awm teuh mai ni. Hei hian. Aw. Tu fa chhiar belh tur a nei apiangin. Aw. Lung hi, lungah khan an ker belh a, an dah phei zel. Aw. A chu chu sin awm tak a ni. He lah hian thlah tuli a la a, nupui an awm a. Aw. Kha khak pawimawh. Chu chu. hei kan la hriat ngailo tunah chuanin hei lungpawp tih vel te hi an hmuh chhuah thar a ni chauh a hetah hian hei thlah tu lira leh thlah tute an nupui an awm ta hei an fanu hi a lunga pawp a ni hei kawk kak mai a chu chu an en tir na a ni an nupui hi hei sam a zial deuh a sam a hep tawh a A chhan chu hriksrangah viau viau a nih a rinawm. Heng ang tun ang deuh deuh te kan hmuh hi a luthak hiatna hmanrua vek a ni. Chiffa an neih hianin anmahni hi doctor em em a, an fel fai a, thil chinchang an lo hria. Hei pawh hei a lung a pawp a ni tih en tihin an hei. Hei heng te pawh hi han en ula, vai bel ang deuh a mah, a ni bawk si lo a, anmahni pawh hian an hrethiam bik lo ang. Thil awm si a ni. Hei heti lai hi eng lo a kha awm leh tlat mai, a let ding zawn a rawn awm tlat tah hian maw, chhuati laia ih tlmu pathum nei a kha hetah hian a rawn lang tlat chhuk zawngin hei hianin. a DPM hi a tha viau tir hriat thei ni DPM hi chu i a tha viau ang he pai tin mu pathum a nei tlat mai hi e te hi vok te te zo te te hum a sial te chuan hei pawh sial He sial hi a hurun a ni tih a lem atang hian hei a va hnim a ni a fah a. He sial hi sial hur lai. A mei pawh kawh ta awm mai. Hei a mei he tin a kawh chho a. Tlai chu inzawm lohna kan sawi zawm mai ni ngei. Hei a mei. Tih kau a tum a, helai bawr vel lai te hi he sial hi sial hur a nia, chuan hei hian a ngam lo a. A sir velah khatih hun lai kha chuan zawhte hei hetiang uite an lo awm ve nachhan, hi khatih hun lai khan sial kha zawhte te pawn an mutpui thin a nih a ngaih a ni. Tikhan. Hei hi bengbeh lian a nih hi a, he bengbeh lian deuh mai hi an lalnu bengbeh bo an sawi kha a ni lo maw aw le. A bo tih chin chiah nan an beng beh lian khan dah tlat mai nih hei hi. Hei te hi nge hei hi. Helicopter. Tui chhung a cheng chi ni awm tak a nia. Hei hi e hei hi enge sava nih hi. Tui chirh dawt sava. Chirh dawt sava te hi heng lai hian an lo awm tlat mai nia le hei mak tak mai chu chirh dawt sava a ni hei hi. E kha kha ngawi rawh chirh dawt kan ti ngawt a aw.

a nih kha thla tawi te nei he he mura he mura hi engawi teh a dik tlat mai he mura lakah hian vawi tam tak an in phen a ngai a khiti laiah hian mura puk awm tlat a ni an bih ruk nakha maw mura nasa takin heng lai hian a sang thin a ni awm a thlah tu lian ahin a buaipui ve niang a niang thlah tu lian hian feite pawh keng a lo aw He mura a beihna tur hian he fei hi lo keng daih mai maw? He in thlah tuliana hi thlah a hnem lo chi ni lo, han en reng reng hian hei a par tha tlat a ni. Thlah tuliana kha ngaihtuam tak a ni. Ina maw? A thlah. A he lamah neih chu thuhrang he lamah pawh chawr a nih ngei ngei. Maw he pa hi thlah tuliana hi Hei hi nei chuan a chem kalna a ni dawn. Hei chem ang tlatin a lawm an dah. He pa hi a chem kalna a ni. Mak deuh mai chu maw? A hawlh thei a, a tu thei bawk tih ka hre thei. Ka hnuai lamah hei a chhutna awm ang tak te te an han awm a, a chhoh zawng pawh a thei chauh ni hi hei. A phei zawng a thei a, chhuk zawng leh chho zawng pawh a thei. Remchah lohna awm a nih pawn.

Eng atana hei hi ti nge an nih tih lai kha hei hnar te pawh nei lo hrim hrim a hepa hi mi rapthlak chu ni hrim hrim a ka pawh nei lo a eng ti nge chaw ei tih lai kha ni hei hi an lan nu beng beh hi entirna dang neih theih leh chu swimming pool an lo nei thin a nih hi in emaw swimming pool tha tak mai swimming swimming pool put aw swimming pool put an nei a hei hi tui hmang hian mawi takin thil an lo lan tir thei nih hi ina maw a lan vel dan hian hi tui hi tui hi an pathian tlat thin a heng lai hian heng hi i thlah tu lian te hi kan mizo chanchin a mi ten ni chiah lo a chuvang chuan thui tak kan tha nei thei lo a mahse tui deuh chun lo ni hei thlah tu lian hi mit tui a tla ni lo maw nia a mi nia kha kha a eng emaw ni ber a nia

Thlah tuliana rap thlak dan tur zia chu hei bawng tleng thei ho. Hei ole fei ang te ole fei man lai chun a salman then khat tin he tiang hi milem mamu kan ti kar ah hian hei fei an dah chho vek thil chu man dah chho vek mai ni hei hi an inkarah pawh tilet ling a awm vek thei hi hei an kap karah pawh fei an hung vek i heng laia an man reng reng hi pawi ho an nia hei hei maw pawi sam tawn vek a nih hi pawi sam chian maw mahse an tukhum lamah an zir tlat ha tubiana inpuan na hei hi tlat te paite ni ho paite a bung bumawng a ni heta hi.

Thatu lian hian ganza zu thin ni don ni mo ganza zuk na be dang chi khan ni ti hi a an ran pian re re te ma khi a ke ai na me lian kha ti ang he ngoi teu he khu hi rap thak hi rap thak khu an ni an rap thak ti au ni hi an lu ai nan ki te lian a Bawng tleng thei te, sial tleng thei te. Thei te tak ding mo. Kha kha mo. Sok te ni lo mi. Vok pui ke bung. An en kol dam le. Ei a a kian zom sak ti na ni mela he. Tin u thla tu lian te khan leihlawn ah thui tak. An uai chho thin tih an tirna a ni. Hetlaiin thlen chuan an tla thin te pawh. An khua lungphun reng reng in thah tuliana lem an chhutel tur a ni tih hi a hlim ta tlat mai in a maw?